Thlarau tiang hin an min a si ti hi Baibal a zei na si tiin biathlam tiang ah Pa timi hi min a si ti um bal lo. Fapa tiin lo, thlarau tiin min a si lo caah Pa le Pa le thiang thlarau nih cun min an a hau caah min in va pe hna u a ti caah Jesuh Khrih min te kha an rak i tipilnak cu cu ni ah cun Jesuh Khrih min tipil an ing i Pa le fapa le thiang thlarau min in ti dil vate hna u tiah Jesuh nih a ti mi kha Jesuh min in vate hna u tiah thlennak um lo Jesuh min an peng na timi thlennak zong um lo cucaah cun Khrihfabu chan ah thlarau pa a simi Justin Martyr zong nih khan pa le fapa le thiang thlarau min bang na pek hna Eremias dong nih khan Elijah le somkua khan pa le fapa le thiang thlarau min bang na pek hna tertu lian zong nih khan pa le fapa le thiang thlarau min bang na pek hna cucu Bible cawnpiaknak a si caah tiah Elijah thum baka khan fehternak Khrihfabu ni hi baka i tlaih ding si tikah fehternak an tuah i Jesuh min in tipil pek ti cu Bible a um lo caah a palh bak i Jesuh min in tipil in kha vanram kainak ah nan ruah. Zeicah tiah cun Jesuh kha nan i fiang lo. Jesuh kha khoika dah a rai, khoika dah a kal ti nan hngalh ti lo tikah khan pa sinin a rai, pa sinah a kal cung u. Atu a tuan liomi rian zong kha nan hngal lo. Atu a tuan liomi cu a thisen i pa sinah remnak kan tuahpiak. Tlangbawi ngan rian tuan cung u. Kha ka khamhnak nan i fian ti lo tikah khan khamh lo khan an hau cang he nan tlak hau cang cucaah khan Jesuh min tipil inak kha vanram kainak khamhconak ah khan nan vun sum ton mi khi si khakha Baibal a um lomi nan tuah chungmi si i tipil in Jesuh min in tipil in hi vanram kainak si lo Mathai dal hei kwa chang hei ruk le chang ku le chang khat mirum pa ni khan Jesuh sinah khan van zungzal nunnak chonak caah zeidah ka tuah lai ti community building ti lo a ta cu Jesuh taksa na nun chungah pe si cu nan ti men lai lamkal tu hna rian tuannak kan zo lai lamkal tu dal hlei ruk chang som thum le chang som thum le chang khat thong bawipa nih khan Paul le Saila kha kham na hmu na kha zeidah ka tuah lai a ti hna pe Jesuh min ti piling an ti bak lo Jesuh min ti pikin in pek lai an ti bak lo Jesuh kha zum lo nangmah le ni in chung kha kham nan si lai cuca cun khamhnak le tipil innak cu aa pehtlaih lo. Khamhnak a co cangmi hna tu nih khan tipil kan ummi si, kan in awk si. I Paul nih Korin kuat khatnak dal khat cang hlei sri ah Khrih nih hin tipil va pe hna tiah a ka thlah lo. Thawngtha kha va chim hna tiah a ka thlah. Tipil pek kha nan bit pitter, Paul nih an bit pitter lomi kha. Cun Peter nih a chimmi, Peter kutkhat dal thum uh, Sesimong nih a chimmi kha Noah nih lawng chungah lut u ti a fial hna. Kha lawng kha tipil si lo, Jesuh hmuhsaknak si. Lawng chungah an lut bantukin tipil long chungah an luh bantuk Jesuh chungah chiah kan si Jesuh chungah khan khamh kan si i a tang lei khan a rel si ahcun tipil pek cu tipil in tim da pum nom khol selo tipil in a sullam kha thianter tipil in kan tim da Khrih ah chiah ka si Khrih ah phum ka si Khrih ah thawh ti ka si timi kha tipil nan in mi si ti chimnu mi cu Khrih ah ka thi cang, Khrih a phum ka cang, Khrih a ka tho ṭhan cang timi a zummi nih cu kan zumhnak cu tipil innak in kan langhtermi si. I cucaah cun Pathian vel thawng in khamh kan sinak ah khan minung nih tipil kan in a hau chih, tipil kan in chih lawngah khan khamh kan si lai nan ti ahcun Pathian nih a tuahmi kha sawm nga, tipil in minung nih a tuahmi kha sawm nga, cu lawngah zakhat a tling i khamhnak kan co lai tinak si caah Baibal hin in nan palh. Efesa dal khat cang Efesa dal nih cangriat nannih cu vel an ngeih hna caah an khamh hna i khamhnak nan hmu cu nanmah tuahmi a si lo. Khamhnak nan sorry nannih cu vel an ngeih hna caah an khamh hna i khamhnak nan hmuhmi cu amah nan zumhnak thawngin a si. Khamhnak nan hmuhmi cu nanmah tuahmi a si lo, Pathian laksawng a si. Cucaah cun tipil innak in khamhnak co nan timh caah khan nanmah tuahmi a si cang. Baibal he nan i kalh. Cucu nan palhnak a si.